Inti kellek ommok u missierek ukoll li.
Jiena trabbejt bħala unknown father. Anzi fil-bidu jekk ħa mmur iżjed 'il quddiem, fil-bidu tal-ħajja tiegħi kienet xi ħaġa li qisha jien għandi familja normali. Però mbagħad meta bdejt nikber bdejt ninduna li dil-familja li qed ngħix fiha, Ma kinitx proprja l-familja tiegħi. Kont imrobbi, ġifieri, f'familja li għadni nirringrazzjahom sal-lum. Dawn it-tnejn min-nies li rabbew lili kellhom sitt itfal u kellhom il-guts li jieħdu lili u jrabbuni. Illum.
U x'ġara allura? Ma bqajtx ma' dik il-familja? Fhimni, kieku tgħidli li kellek is-setgħa li dak iż-żmien tagħżel, naħseb kont nibqa' magħhom. Għax kelli kollox kif kif persuna jkollu ġo familja tajba. Pero il-mommy jista' jkun li forsi riedet tagħmel xi ħaġa li forsi għaliha dehret pożittiva, li lilna terġa' tiġborna kollha magħha. Għax jien mhux jien biss kont imrobbi għand in-nies, konna xi ħamsa, kollha għand nies differenti, u xtaqet li tiġborna kollha magħha. Jista' jkun li l-ġest kien sabiħ. Però d-dinja li mort fiha ma kienet sabiħa xejn. Jiena ġejt emozzjonat ħafna mill-istorja ta' Filippa għax jiena l-mami għaddiet mill-prostituzzjoni, jiġifieri. Il-flus kienu jmorru għall-pimps tagħha iktar milli għalina. Tiftakarha ġifieri l-omm. Niftakarha ċara, jien niftakarha li filli qed ngħix f'dinja ta' quddies qabel l-iskola, mużew filgħaxija, ħinijiet fi xħin nidħol u da, ma' min nagħmilha ma' min nagħmilhiex. Meta kont toqgħod mal. Meta kont noqgħod mal-familja l-oħra u f'daqqa waħda mort ġo dinja fejn Niġi mill-iskola, nidħol id-dar, fis-salott insib ħamest irġiel ma nafhomx bilqiegħda fuq is-sufan. L-istruzzjonijiet tagħna kienet li aħna nsellmu u nidħlu u ma nkellmu 'l ħadd. Ġo l-kamra tagħna, nagħmlu l-homework, nieklu. Mela, allura ġifieri dawn ma kinux role model għalik, mhux hekk? Issa inti però ukoll għandek lil Oivind u anke lil Bruce li t-tnejn ukoll spiċċaw Jieħdu d-droga u inti stess tajt, mela Orvin inti tajt mhux tort għall-papà u l-mamà. Inti l-papà u l-mamà jieħdu drogi kienu. It-tnejn li huma, imma jiena ma ngħidx li l-problema tiegħi kienet bihom.
Le, m'għandhomx jaqsmu. M'għandhiex taqsam. U int x'taħseb, ma taqbilx miegħu? Jiena ngħid,
eħe, meta ma tkunx role model, iċ-chances huma li t-tfal ibatu. Ma nistgħux ma nwaħħlux fina nfusna, meta ma tkunx role model, Jien għalija t-tfal tal-ewwel żwieġ batew, eħe, għax jien ma kontx role model għalihom. U di esperjenzajtha jien, għax jiena ż-żwieġ li għandi llum, iż-żewġt itfal l-oħra li għandi llum li xorta jiġu ħut ojvi u l-kumplament, narahha d-differenza. Kont role model għal dawn. Kont role model.
U dawn ma jiħdux droga. Ma jiħdux droga, imma qatt ma ħadt droga quddiemhom bħalma għamilt mal-oħrajn. Int kont tieħu droga? X'int kont tara lil missierek jieħu droga u qed tgħid li ma affettwatekx? Jiena Oivill ma nafx jiftakarx imma darba minnhom naf li ġie mill-iskola, qala' lil labra minn idi, kont mitluf minn Sansija u marriti għand nanntu. U n-nanntu qallha ara x'sibtlu d-daddy mwaħħal ma' jdejh. Ġifieri ma nistax tgħid effett ma tagħmilx, tifhem? Jista' jkun, jiġifieri, li tkun role model u xorta, ġifieri naf ġenituri jiena. Però xi kultant, Peppi, Trobbija ħażina ma jfissirx tiftaħ il-friġġ ma ssibx tiekol, it-tfal ikollhom it-tbenġil, it-tfal ibatu l-ġuħ u dik u l-oħra. Dik hija trobbija ħażina. Però xi għax aħna xi kultant għandna dik il-perspettiva li dik hija trobbija ħażina. Però aħna xi kultant waqt li qed naħdmu ma' ma' klijenti tagħna nistragiljaw biex naslu ma' nies li f'ħajjithom ġew ħafna spojljati. Jitolbu kara karawetta U jaraw pakkett ġej għal rashom, karawet, mhux il-waħda li talbu. U rridu nifhmu li xi ċertu trobbija li għalina, għax qegħdin ngħixu ġo dar lussuża, għax il-mummy għandha karozza u d-daddy għandu karozza u għax flok fifty cents intuhom ten euro fil-pocket money biex jixtru mill-kantin tal-iskola u għax ikollhom l-aqwa basket u għax ikollhom l-aqwa slipper u għax ikollhom l-uniformi nadifa qisha tas-suldati, Xi kultant ma nagħmluhiex daqshekk fl-arja li hija xi trobbija tajba għax meta tispolja lit-tfal, meta t-tfal ma tdorrihomx ċertu dixxiplina, meta t-tfal ma tgħallimhomx, meta t-tfal ma tkunx hemm għalihom, għax biex ikolli dal-lussu kollha ġieli t-tfal lanqas jarahom il-ġenituri, jafu biss in-nanniet. Jien nintaqa' ma' dawn il-weġgħat. Lit-tfal ma jonqoshom xejn, ġenituri tagħhom qaddisin jimxu fl-art, però taf x'jgħiduli, Pepp? Jgħidu li jiena ħassejt dejjem għand in-nanna. Dejjem għand in-nanna. All right, biex nixhilek li rrid, imma jgħidlilkom ridt. Jgħidilkom ridt.